Zinghmuh tlang cu Falam le Hakha kalnak lamthluanpi kam ah a um i Falam in mengkul aa hlat ngam ah a um. Rili in pe thong riat le zali hleili a sang. Zinghmuh tlang hi Chinram chungah tlang sang bik a pathumnak a si. Zinghmuh tlang cu Eka thonghra le za sawmruk pasarih a kaumi tlangthluanpi a si. Tlangzar khua i a cozah thlaicunnak hmun in chuncung tiang a vai pehmi tlangthluan saupi a si. Lungpang ai khangmi a soh lei hi meng nga tluk a si. Nitlaklei meng hnih hrawng aa hlatnak ah Sihti timi rawnpi a um. Cuka hmun cu laiva le nikva i ti hna hrampi a si i lai tili lei in hmun rawn ah a vai i peh hna. Leiva cu nichuahlei ah a luang i nikva cu nitlaklei ah a luang ve. Zinghmuh tlang cu tlang sang tuk a si ve tikah tlangcung i khuacuanh tikah nichuahlei ah kawl hmun rawn a lang i nitlaklei ah India Mizoram tiangpi khi hei hmuh khawh an si. Tlang a san tikah thlitu zong a tam ngaite. Fur caan ahcun tichum hna an zam i a tlangthluanpi cu a zelh in an zelh tawn. Thar ca nichuahka te ah khin tlangthluanpi hi var zikzek in an lang i cucu zinghmuh khuahrum pawl nih lapar an pho tiah thlan kan pipu pa hna nih an rak ti tawn. Zinghmuh tlang a hram ah Ramthlo khua a um. Ramthlo khua in hei zoh ahcun lungkham pang lungphar tleppi khi a si. Kan ram cozah zong nih thonghnih hleithum hleili chungah Zinghmuh tlang kiangkap khuami hna nih lo an tuah lonak hmun lawng ik ah thonga zanga cu tuhuar ah ser a si lai tiah an rak ti. Hihi tuhuar ram an timhnak cu Zinghmuh tlang hi laiva dam a cawmtu ti hna hrampi a si caah a si. Hakha electric mei laknak laiva dam ti lut chuak a ṭhat deuh i Laiva in Hakha khualipi dinti a pek khawhnak dingah ṭhahnem santlai a si lai ti ruahchannak ruangah a si. Chin ramkulh i a pakhatnak acozah nih ser cangmi tuhual ram cu Khurnatum tlang kha a si. Falam peng, Rih kiangkap tlang, Hakha peng Bawipa tlang le Retwa peng tlang hna zong tuhual ram ah ser dingin timhlamh an si. Hlan kan pipu hna cu lungpang sang deuh le thingkung lian deuhmi phun pawl an hmuh ahcun a chungah khuachia a si lo le khuazing bawi a umnak tiah zumhnak an rak ngeih tikah kum fatinte vok le ar in rai an rak thawi i an biak tawn. Khuachia um lai tiah an rak zumhmi tlang hna kha phiangkum tin le siapi in an rak biak. Cu siapi cu tlangbawi changtu pa inn ah an rak hren. Cun tlangbawi pawl nih pa ngakchia biar aa kaih kho deuh rih lomi hna le hrinphun cio chungin upa thiammi pawl hna nih an dir buin thlacamnak an rak ngei. Thla an cam dih hnuah siapi cu an thah i a sa hmin tein an chuan dih hnuah a thin, a cuap, a chung a ril le a thau pawl kha an lak i biakṭheng lungdotmi cungah an chuan. Cuticun tlangbawipa nih a ei dih hnuah mizapi nih cun an ei ve tawn. An ei khawh lomi pawl cu a hmun ah an tantak dih hna. Cuticun ahohmanh khualeng chuak vak loin nihra chung an rak ul i nunau pawl cu inn ah thiam a tak na, a leng na, zupu dap na tiah nuam ngaiin an rak leng hna. Zinghmuh tlang biak caan hi kum fatin te mei thla dongh lai le jun thla hram a thawk ka te hrawng khin an rak tuah tawn. Kan Chinram hi a rak i dawh tuk hringhran. Hi tluk in Chinmi hna nih Kum fatinte kan fing tlangram, tuhmawng kan va i tlanglo ah kan tuah kho bu le dih thing ah kan hau len zongah zoh cim loin an i dawhnak a ziam kho hrimhrim lo. Tlanglo tuah lo tein kan um tik le ram ṭhangcho bangin gesti le electric mai hmang in rul kan chuan khawh ve tik ahcun zeitluk in dah kan i dawh chinchin te hnga mu, zeitluk in dah kan ram hi a dawh chinchin te lai.